Obwire buraingwa abantu omuri kyaro rwa Buganda erikushusha nka omuri Mbarara City North barikubonabona ahabwibura ry'amaizi empabuhwezi Christopher bakashaba yabirukangirira na tanka y'amaizi eragume nebayambaho okubahunikira amaizi okugira ngu aga gakaguma nigabayamba omu bwire bw'ekyanda. Abatuuragye nibagira ngu batwire baine ekizibu eki kandi ekireetsirweho obutafayo bw'abeebembezi baabo kuremwa kufayo kandi bakabasitsya amaizi marungi. Kandi nyowe ninsiima ahabw'ata nk'egi kwija ahabw'okuba eki ekicweka kibaire kiri omu bicweka nka bimwe ebitaine maizi.

Tubaire nitwemererayo kandi naitwe abantu aba buriijo turaramizibwa okugira ngu so abantu abakakihamu oburwaire abantu baanyangaza so hati turikumira amaizi nkaaga tureeba ngu amaizi nigaza kutuhwera omu kyanga tuza kugyejunisa okugira ngu tukore n'abaana baitu bafune amaizi kandi naitwe mbwenu tu Tugikwate gye kugira ngu etacweka niyo ensi ekore ki? Etuyambe. Egume etuyambire n'eyitu itwe abantu ba Kyarabuganda.
Omwami bakashaba yaatureetera tanka y'amaizi. Omu Kyarabuganda twire twine ekizibu obwire buraingwa, ekizibu ky'amaizi. Obwire buraingwa aba National Water baija baatubwira ngu nibatureetera amaizi, baagatuha. Tigaatuhika twabonaabona especially omu bwire bw'ekyanda naikondo efa, ebidiba byoma mbwenu ku tuba turi aho tutunga Kiruhura nainga shi Omurubuuzi bagashaba kuriisi. Twine ekizibu ky'amaani munonga munonga ekizibu ky'amaizi, nigo amaizi ga mbaara aga agu bataire omu za tapusi. Bwato nitwija kwija kunywa omu kyaro Buganda bwarema ahabwa pressure kuba nkye munonga. So abebembezi itari twaronzire kare boona bakatufeera busha ahabwa kintu ky'amaizi. Kare amaizi ahi gatari no one can survive. Twine nituronda amaizi nigabura nitutoora oku nitutoora kwenda kurya amaizi gangire. Kwonka nitusiima hono abo abakwitsi bakashaba mushaija n'omuramu ahabw'okuba warakorera aha problem ya kashaari greater yaka gaaga gari amaizi. Amaizi gakunuya gatwe gari ekizibu kuruga nari ari nari ari kukarira nagana gari. Mbwenu hati omushaija obu yatwijuka Ninsiima Ruhanga munonga kandi naayebare actually naabaasa kuba arikuguza kuba omwebembezi murungi kukira na bariya abu twetwine abu turiyo nibatubuzabuza nibateeka oku na kuriya aha maizi tutariine nitutaaga buri izooba abakazi baine eky'okuteegyesa abashaija baine Asafuriikiriza orukukuru rw'eirwariro erya Kyarwa Buganda Health Centre iii yaayoreka ku tanka egi erikuza kuyamba abarwaire abatwire baine ekizibu ky'amaizi hamwe nangu n'abantu abatwire baine ekizibu ky'eibura ry'amaizi kandi yaasiima bakashaba ahabw'okubateekateekaho. Kandi tubanza n'okusiima okuteekateeka community amaizi omu rurimi rw'abashaho n'amagara. So okuteekateeka okutuheereza amaizi oihiire waatuheereza amagara. Kandi nituteekateeka ngu tubaire twine ekizibu omuri kyaro wa Buganda being a peripheral place ni hare, national water amaizi gatwire nigaburaabura ahabw'okugira ngu ni hare. Mbwenu tanka egi ei waheereza community neija kutuyamba. nangwa na itwe nk'irwariro itwe turi community so abarwaire baitu na nabataahi abandi nibaija ku benefitirwa omu tank egi amaizi tigakiri kizibu coz hati tank egi nituza ku tu hopinga ngu obwaga omu mwezi ogu nibwijuramu then omwa omu kasheeshe twaba nitugetaaga tugafune ready available so webare munonga webare Ridha. Bakashaba yaayoreka oku Kyarwabuganda etwiraine ekizibu eki kandi obu abantu batarikwebaasa kandi ekimugyemesereize kubaheereza tanka y'amaizi egi.
Eki naareetera tanka egi kya Rwabuganda eine ekizibu ky'amaizi. Amaizi nigakira kwija obumwe nyekiro. Kandi gaija nyekiro obumwe abantu babyamire bataineho obugaia. Abantu tibarikwebaasa ngu buri omwe weena naabaasa kwereetera tanka kugitaho. Mbwenu ku naizire aha mpaha obu naabaire nyine aha emipiira bangambira obuzibu bwabo. Ku bangambiire obuzibu bwabo bw'amaizi kandi naanye ninkimanya nangwa egi nsekye eri na kashaari ekagira ekizibu ky'amaizi etakagiire na murimbarara so nashanga ngu n'ekintu ky'okushwazana kugira ngu twagiire omuri site kandi oshange ngu haine abantu abarikurira amaizi mbwenu nasharamu nagira nti reka mbareetere tanka abantu nabo babe nk'abandi abari omu site batakagaruka kugira ekizibu ky'okugira ngu eh, eh, eh, nibabura amaizi nk'oku okushanga ah, ah, kandi Omu kyaro bagaine kwonka omu tawuni batagaine. Mbwenu nikyo kingyereizeho kureeba ngu naayesaasa naareeta tanka egi ahabw'abantu aba kureeba ngu baabaho nabo baaganyurwa omu nteekateeka zangye ezi nyine. Ogu yaayongyera yashaba abarwaire hamwe n'abashaho okureebeka ngu baakoresa kurungi tanka egi omu kwongyera kutsya abantu obuheereza burungi. Mbwenu twareeta tanka egi, noreeba nka hati ku mukuba mwine ekizibu ky'amaizi neeba neyamba community kandi eba neyamba n'eirwariro, neyamba ba staff, eba neyamba na na na na n'abarwaire abakwijaho. Obumwe ningira obaire oine ekizibu ky'amaizi, abarwaire, waaza kuzaaza abantu ngu tigariho, Kwonka mbwenu hati omu shaaha egi amaizi gariho nigaza kuba gariho 24/7. Ningira naiwe Dokita kyakuyamba nikiza kuhwera ekicweka eki okutwariza hamwe nana abarikuba nibaruga hare. Charwa Buganda emazire emyaka mingi etaine maizi kandi ekigyemesereize abantu okweterera omuranga owa Christopher bakashaba nikwo kubaheereza obuyambi obu. Amakuru aga gaashakwa Job Kato ahabwa Sky TV ag'enshonga omu rurembo rwa Mbarara.